Zmini fil-kumitat jibda qabel ma kont fil-kumitat minħabba li kont volontier tal-għaqda, dak iż-żmien kien hemm kumitat għad interim u kont ngħin fost oħrajn billi bdejna taħżiż li huwa l-proġett eh, ta' kitba kreattiva għaż-żgħażagħ. Meta mbagħad eh, kont fil-kumitat bdejt nagħti semi iktar eh, ta' spiss, iktar mod regolari ehm, u stajt niproponi iktar proġetti u nieħu ħsieb iktar proġetti. Iktar milli memorja waħda per se, naħseb l-iktar li nibqa' niftakar huma l-karattri differenti. Li kulħadd kellu karattru differenti ħafna minn xulxin imma li kollha konna naħdmu ħafna flimkien ehm, min ikun iffissat fuq il-festa u jiġenna kas ma jkunx jista' jiġi għalqa tal-kumitat minħabba li qed jarma minn eh, ħaġa jew oħra minn minħabba d-diffikultajiet tal-PGC e dak iż-żmien. Però minkejja daw id-differenzi xorta konna naħdmu ħafna flimkien. Il-festi, kulli dak li jkun ikollu jqgħod jarma għalihom. L-istudju nnifsu, ħafna drabi dak li jkun eh, spiċċaja għalura fl-istudju fit-teżi jew f'affarijiet oħra minħabba l-għaqda jew kalla jispiċċa jaqta' għal kollox mill-għaqda minħabba il-PGC jew korsijiet oħra. Ehm, dawn kienu primarjament l-sfidi ewlenin. Bat kien sfidi oħra bħal eh, nuqqas ta' sewwieqa fil-kumitat ehm, li għandha iż-żmien kienet tiġri ma' Malta kollha xi kienet iktar waħda li s-suq. Ehm, Kemm ħafna ġar niftakar ta' kaxex, ta' kodba, eh, ta' flix kien tnedijiet u hekk. Daw kienu l-sfidi, sfidi prattiċi, xkultant kien sfidi wkoll umani kif dak li jkun ħaj kalibra ruħu biex għadem ma' karattri differenti, imma sfidi li naħseb kollha elibnihom mod sabiħ. L-isfida finanzjarja li bnija minħabba li rnexxilna niksbu ftit fondi mhux ħażin dak iż-żmien li għenuna ħafna. Mbagħad dejjem kien hemm l-apatija taż-żgħażagħ li kienet waqgħet fi żmienna u naħseb hija sfida għal kull għaqda inkallhom il-ġurnata. Ehm, imbagħad kien hemm dawk l-isfidi fuq livell nazzjonali, il-kwistjoniet li għamu żmien għal żmien fuq il-Malti, li kien hemm min qed jipprova jimmina l-Kunsil tal-Malti li bħala għaqda ħadna deċiżjoni li nitkellmu fuqhom. Ġifieri kellek l-isfidi li huma prattiċi sfidi li huma marbuta ma' nuqqas ta' enerġija ma' l-apatija tal-istudenti, ma bat kellek l-isfidi ehm, iktar formali, iktar serji meta kellna niddefendu l-qada tal-Malti fl-iskejjel jew f'entitajiet eh, formali. Naħseb kuntent ħafna bil-pubblikazzjoni tal-għaqda, bil-mod ta' kif irnexxilna nqajmu leħen il-Malti, eh, bil-mod ta' kif dit issir l-għażla bil-kriterji li introduċejna eh, fl-għażla tal-kitbiet, bil-fatt li rnexxilna norganizzaw korsa kitba kreativa żgħażagħ għall-ewwel darba li baqajt tela b'mod konsistenti eh, sal-lum il-ġurnata. Ehm, Pero naħseb li ħaġa importanti mhux dak li baqa' fiżikament, imma dak li ħadu ħafna mill-membri u dawk li parteċipaw fl-attivitajiet tagħna, is-sens ta' empowerment, il-ħiliet ġodda li kisbu, u l-fatt li uħut minn dawk li attendaw għal xi kors tagħna jew kitbu magħna l-ewwel darba eventualment baqgħu jikdbu, baqgħu jippubblikaw u nkataw semhom fil-laqda fil-Kumitat tal-Laqda tal-Malti u f'entitajiet oħra. L-għanijiet baqgħu li huma minħabba li kienu marbuta eh, fl-istatut, għalkemm dak ġi rivedut l-għanijiet xorta baqgħu bejħet uħor l-istess. Però taħna aktar laqda, kena l-opportunità li nerġgħu nibdew ħafna affarijiet mill-bidu wara ftit żmien li laqda għandha trieda. Allura stajna nifetħu ktar għal proġetti ġodda, l-iktar proġetti li jingaġġaw ma' żgħażagħ u ma' kittiba ġodda, iktar milli dejjem neħlu fiċ-ċiklu ta' kemm kommemorazzjonijiet li xorta baqgħu jsiru imma b'mod iktar kontrollat u b'mod differenti ħafna. Qabel ma nvolli fejt ruħi fl-aqda, kont diġà naħdem ħafna maż-żgħażagħ eh, fi gruppi tal-parroċċa u hekk. U naħseb dik kienet l-iktar ħaġa li imbuttatni sabiex nibqa' ngħid lil laqda inka wara li spiċċajt minn kumitat. Għaliex din l-għaqda partikolari għal raġunijiet ovvji ħafna. Il-Malti issa ma wasalt l-Università kont inħobbu ħafna ehm, fl-ewwel sentej tiegħi fl-Università kont diġà bdejt naqgħat inlaqa' grupp ta' żgħażagħ flimkien biex naqsmu l-kitbit tagħna dak iż-żmien kien jismu versatili. Allura kienet kien il-pass naturali li meta l-għaqda reġgħet qamet fuq saqajja nibda ngħin eh, dik l-atmosfera f'dik il-kumpanija. Fil-bidunet niftakar li jiena u Daniel Bezzina li għat wara l-kamera. Eh, Nkonna ta' spiss insaqsu lil eh, Prof Manuel eh, Mifsud ċili l-tajna u kol ma Joe Borch sabiex naraw xista jisir imma kien għadu fazi kienet għada fazi bikrija wis sabiex l-għada tun fuq saqajja. Eventualment stajna nimxu ktar qudiem bil-ħatra tal-Prof Bernard Mikallef li kien f'pożizzjoni aħjar sabiex jerġa' jlaqqa' il-membri l-antiki tal-għaqda u jsejjaħ laqgħa ġenerali straordinarja. Fortunatament aħna ġejna fi żmien meta l-għaqdiet kienu jaħdmu ħafna flimkien, ehm, f'kontrarju għal dak li kien jiġri 20-30 sena ilu, fejn kien hemm iktar kompetizzjoni. Waħda mill-affarijiet li fiċċet li tagħmel laqda huwa li tibni pont tkompli anzi ssaħħaħ il-pontijiet illi diġà kellha mal-għaqdiet l-oħra. U rnexxielna eh, naħdmu nikkollaboraw ma' għaqdiet oħra b'mod illi l-għaqdiet baqgħu jżommu l-identità tagħhom imma fl-istess ħin qorbu ktar lejn xulxin u meta wasalna għal prova meta wasalna biex nħorġu stqarrijiet fuq il-qagħda tal-Malti ehm, qatt ma jidhirli li sibna problemi anzi laqdiet inaqdu flimkien u mexxew il-proġetti jew l-istqarijiet tagħhom bħala front unit ħafna. Fil-kas ta' Metamorfosi xtaqna nikkommemoraw l-Rużar Briffa l-50 sena minn meta kien ħallina. Però ma xtaqniex immorru għal kommemorazzjoni tas-soltu, għal kommemorazzjoni li tfakkar dak li tlifna u daqshekk. Ridna li nagħtu ħiliet ġodda lil kitiba ġodda, lill artisti ġodda. U allura applikajna għal fondi mal-Kunsil Malti għall-Arti ma' entitajiet oħra u ħloqna proġett li permess tiegħu erba' kitiba żgħażagħ eh, ħolqu xogħol ġdid, xogħol kreattiv ġdid, flimkien ma' artisti żgħażagħ oħra. Dak il-Malti Ħriġnieh minn niċċa tal-letteratura biss, tal-lingwa biss, minħabba li ħdimna ma' artisti viżivi, ħdimna ma' ballerina, ħdimna ma' attriċi, ma' pittur. U fl-istess ħin tajna ħil ġodda l-kittiba zazax. Allura konna tinfakru dak li tlifna, ma fl-istess ħin konna din nerbħu ħafna bħala zazax bħala lingwa. Minkejja d-dehra komposta u serja ħafna ta' Bernard, speċjalment dawk il-par mustaċċi, ehm, sirt nafu ħafna bħala persuna umana ħafna ehm, li empatizza ħafna ma dak li jkun, li jħoss ħafna għal dak li jkun, u bħala persuna ċajtira li forsi ħafna studenti għall-ewwel ma jkunux jafuh b'dak il-mod, imma eventwalment għandha tidra taħdem miegħu tirrealizza li fih hemm persuna ħabibi li kapaċi jissaportjak ħafna, li jisma ħafna, ehm, u l-pariri li jagħti dejjem jagħtihom b'mod li lilek jigwidak mingħajr ma jindaħallek wis. Jiftaħlek għajnejk iva, imma huwa persuna li mhux ħadd indaħallek u li li tgħinek tasal fejn tixtieq inti b'mod strutturat ħafna. Biberiji, esperjenzi, esperjenza li eventwalment għenitni jenka fuq il-postijiet tax-xogħol, imma primarjament eh, huma l-ħbiberiji u l-memorji li li jibqgħu miegħi. Wara l-għada tal-Malti, bqajt nejn l-għada tal-Malti, u nittama li ħafna minn dawk li jkunu fil-kumitati li ġejjin jibqgħu jgħinu lil għaqda tal-Malti, ehm, però mbagħad bdejt nagħti sem jgħin kaf għaqdiet oħra fil-Kunsill Nazzjonali tal-Isin Malti, ehm, fit-tluħ ta' attivitajiet oħra ta' għaqdiet oħra, illi b'xi mod jew ieħor kollha jorbtu flimkien minħabba l-dinamika minħabba sinerġija li hemm eh, bejn l-għaqdiet.